Noswaithau i bawb a chroeso i Wobrau Blynyddol Coleg Cardydd ar Fro i Genigen. Hoffwn i estyn croeso cynnes i deulu Coleg Cardydd ar Fro, staff, myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr fel fi, llywodraethwyr, partneriaid busnes ac yn bwysig gaf oll, enillwyr y gwobrau a'u teuluoedd a'i ffrindiau, wrth i chi ymuno â ni ar gyfer digwyddiad eitha gwahanol heno. Mae'n bleser cael bod yma unwaith eto i liwio'r noson ac i helpu i gydnabod eich cyflawniadau chi o'r flwyddyn academaidd flaenorol. Cyn i ni ddechrau cyflwyno'r gwobrau, fe hoffwn groesawu'r pennaeth, Kay Martin, i ddweud ychydig eiriau. Helo a chroeso i un o'r digwyddiadau mwyaf hir-ddisgwyliedig yng nghalendr Coleg Caerdydd a'r Fro, wrth i ni ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr a'n partneriaid gwych yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf. Mae eleni wedi bod yn flwyddyn gwbl unigryw. Er nad ydyn ni'n gallu cynnal ein digwyddiad arferol, Roedd yn teimlo'n bwysicach nac erioed yn bod yn dod at ein gilydd i gydnabod cyflawniadu eithriadol ein myfyrwyr a'n partneriaid, ac i deuluoedd, ffrindiau a staff y coleg sydd wedi eu cefnogi gael bod yn rhan hefyd. Yn y digwyddiad yma rydyn ni'n edrych nôl ar y flwyddyn a fu ac ar uchafbwyntiau ein myfyrwyr, y staff a'r coleg. Cyn i ni ddechrau cyflwyno'r gwobrau heno, beth am wneud hynny a chlywed gan rai o aelodau teulu Coleg Caerdydd a'r Fro. We are one of the largest colleges in the UK. Delivering high quality education and training across the capital region of Wales. Rydym yn 30,000 o ddysgwyr. Staff dynamig a gweithgar sy'n arbenigwyr pwnc a diwydiant. Training people in top class facilities online, in the community and the workplace. Ar draws y rhanbarth, Y Deyrnas Unedig a Dde Hunt. Ni yw Coleg Caerdydd Fab Rhun. Estyn, Her Majesty's Inspector for Education and Training, rated us excellent or good across all inspection areas. Our student success rate is one of the best in the sector. Gyda dysgwyr llawn amser fel finnau yn dod i'r coleg i astudio lefelau A. A chi o gyrsiau sy'n canolbwyntio ar yrfaoedd

Progress our career or change it. Ac mae dysgwyr fel finnau yn hapus yma. With our student satisfaction rate at its highest level yet. Mae ein dysgwyr yn cyflawni cymwysterau a llawer mwy. We develop skilled and employable people. Providing unique opportunities for learners like me to reach our full potential. Ac i sefyll allan o'r dorf. Fe cymerodd llawer iawn o ddysgwyr rhan mewn cystadlaethau sgiliau diwydiant, a chawsom ein cydnabod ymhlith y gorau yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a'r byd am beth rydym ni'n gwneud. CAVC Group gained more Skills Competition Wales medals than any other college in Wales. And our commitment to skills was recognised, with CAVC being chosen as one of the first colleges to join the World Skills UK Centre of Excellence programme.

at the first Wales Creative and Cultural Skills Awards. We've moved up to 12th place in the National Centre for Diversity's UK Top 100 Index. Received our quality mark for the provision and quality of support for our young adult carers. A chafodd ein staff a myfyrwyr yn hygol eu cydnabod ar lefel genedlaethol am y cyflawniad hefyd. We see the bigger picture yn cefnogi un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig.

local clubs and primary schools to one of the most vibrant and diverse communities in Wales. Mae cynlluniau rhagddynt ar gyfer dau gampws newydd werth mwy na 75 miliwn o bunnoedd yn Romoganog. And we opened CAVC Pinghu, our third campus in China. See more international students than ever before. Rydyn ni'n gwneud y peth iawn. Responding to the needs of our community, tackling poverty and developing opportunities where they don't

unique and meaningful partnerships with a whole host of employers. Gan eu cefnogi nhw i atgyfnerthu sgiliau ac ymrywio eu gweithlu. providing a strong and informed skills offer and generating a pipeline of talent for employers across our region. a chynhyrchodd ein hallfeydd manwerthu incwm i gefnogi dysgu a rheini sydd ei angen. We are inspirational. Ambitious, proactive and lead by example.

Cardiff and Vale College. We are Cardiff and Vale College. Ni yw Coleg Caerdydd a'r Fro. Felly, gobeithiwch bod yn eistedd yn gyfforddus a bod gennych chi ddiod yn eich llaw i ddathlu. Llon gyfarchiadau enfawr i bob un o'n henillwyr ni heno. Rydyn ni'n eithriadol o falch o gael bod yn rhan o'ch llwyddiant. Ac felly, at y gwobrau. Cofiwch gymryd rhan yn y digwyddiad heno, defnyddiwch swyddogaeth sgwrsio ar ochr eich sgrin, cofiwch ddweud helo, codi llaw yn rhithwir a llongyfarch pawb wrth i'r noson fynd yn ei blaen. A, rhowch eich lluniau o heno ar gyfryngau cymdeithasol hefyd gan ddefnyddio'r hashnod CAVC Awards 2020 er mwyn i ni gael gweld eich dathliadau chi a rhannu eich llwyddiant. Mae'n bleser cael cyflwyno'r gyfres gyntaf o wobrau heno, Gwobrau Maes y Cwricwlwm. Mae rhain yn cael eu difarnu i ddysgwyr sydd wedi dangos rhagoriaeth, cyflawniad a chynnydd mewn maes cwricwlwm. Rydyn ni'n dechrau gyda'r wobr Safon Uwch, a'r enillydd yw... Seren Evans. Fe wnaeth agwedd nodedig Seren at waith ddisgleirio nid yn unig drwy ei hastudiaethau academaidd ond hefyd ar y cwrt pêl-rwyd wrth iddi chwarae dros y coleg a chael ei dewis ar gyfer Cymru. Enillodd Seren dair A Seren yn ei chwrs Safon Uwch yr haf yma ac mae wedi mynd ymlaen i astudio Gwyddoniaeth Chwaraeon ym Mhrifysgol Met Caerdydd. Y wobr nesaf yr hoffwn ei chyflwyno yw'r Wobr Mynediad, ac enillydd y Wobr Mynediad eleni yw, Junior Bishop. Mae Junior yn fyfyriwr eithriadol ac yn fodel rôl i bobl ag awtistiaeth, gan weithio gyda Gwasanaethau Cefnogi Coleg Caerdydd a'r Fro i helpu i ddatblygu strategaethau ac adnoddau i gefnogi dysgwyr eraill. Mae Junior eisiau bod yn ymchwilydd biofeddygol ac ar ôl cwblhau ei gwrs mynediad, mae bellach yn astudio yn ei flwyddyn gyntaf yn y brifysgol. Y wobr nesa yw'r wobr Awyr Ofod, a'r enillydd yw Martha Ormerod. Ymunodd Martha â Choleg Caerdydd ar Fro ar gwrs lefel 2 ac er ei bod wedi gorfod goresgyn rhwystrau sylweddol, mae wedi symud ymlaen i raddio o'i chwrs BSc mewn Peirianneg Awyrennau gyda gradd dosbarth cyntaf. Ar ôl llwyddiant ei phrosiect ymchwil, cafodd wahoddiad i eistedd ar banel uwchgynhadledd arloesol awyrennau cwmni nodedig Virgin Atlantic, o flaen cynulleidfa o 180 o arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol y diwydiant. Y wobr nesa yw'r wobr Celf, Dylunio ac Amlgyfrwng, a'r enillydd yw William Gordon. Yn ystod ei fis cyntaf yn astudio, cafodd gwaith William ganmoliaeth uchel mewn cystadleuaeth dylunio byw gyda Salsa Steel. Yn ei ail flwyddyn, cymerodd William ran yng nghystadleuaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ac enillodd ei ddyluniad y gystadleuaeth, ac yn fuan bydd yn cael ei greu ar gyfer arddangosfa yn y dyfodol. Y wobr nesa yw'r wobr Moduro. Yr enillydd yw Naeem Ahmed. Yng Ngwobrau Cydnabyddiaeth y Diwydiant Moduro IMI, enillodd Naeem wobr Myfyriwr Llawn Amser y Flwyddyn gyda bursary o 2,000 o bunnoedd i ddatblygu ei yrfa ymhellach. Mae'r wobr yma'n cydnabod yr ymrwymiad a'r ffocws mae wedi ei dangos er ei fod yn gweithio mewn gweithdy swnllyd tra bod cynnwys ei ddysgu'n cael ei gyflwyno iddo gan arwyddwr penodol. Y wobr nesaf yw'r wobr Harddwch a Therapïau Ategol a'r enillydd yw Freya Rees. Cwblhaodd Freya y cwrs Therapi Harddwch Lefel 2 yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro i safon uchel iawn gan gynnal presenoldeb nodedig o 100 y cant hefyd. Hyfforddodd Freya tu allan i oriau'r coleg a chystadlodd i gael ei dewis ar gyfer WorldSkills, gan ennill medal arian mewn therapi harddwch. Da iawn Freya. Y wobr nesa yw'r Wobr Gwasanaethau Adeiladu, a'r enillydd yw Thomas Goff. Mae'n fraint brin addysgu myfyriwr sy'n dangos ffocws ac ymrwymiad mor nodedig a chymaint o gariad at ei bwnc. Gwnaeth argraff ar ei diwtoriaid yn gyson gyda'i feddwl chwilfrydig a'i allu diamheuol i ddeall, dadansoddi a chymhathu cysyniadau peirianneg amrywiol. Rydym yn disgwyl pethau mawr gan Thomas mewn blynyddoedd i ddod. Y wobr nesa yw'r wobr busnes, a'r enillydd yw Jack Evans. Cafodd Jack raddau ffenomenal yn ei gwrs Diploma Estynedig Cenedlaethol BTEC mewn Busnes, gan gynrychioli ei gyd-fyfyrwyr fel cynrychiolydd cwrs ac ennill gwobr Parod am Yrfa Genedlaethol ar gyfer Cymru a'r Gorllewin. Mae Jack wedi symud ymlaen i Brifysgol De Cymru ac mae'n astudio am radd mewn Maint Fesur a Rheolaeth Fasnachol. Y wobr nesa yw'r wobr Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar, a'r enillydd yw Samantha a Cinder. Mae Samantha'n fyfyrwraig weithgar a hynod ymroddedig a chafodd ei dewis fel y myfyriwr cyntaf yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro i gymryd rhan yng Ngystadleuaeth Gofal Plant Cystadleuaeth Sgiliau Cymru. Cafodd Samantha adborth rhagorol gan y beirniaid ac enillodd fedal arian yn y gystadleuaeth. Y wobr nesaf yw'r wobr Adeiladu, a'r enillydd yw Catherine Williams. Enillodd Catherine anrhydedd yn holl fodiwlau ei Thystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig. Hefyd, cyrhaeddodd Catherine rownd derfynol y wobr Women in Property ar gyfer De Cymru, sef digwyddiad gwobrwyo sy'n chwilio am y myfyrwyr gorau ar gyrsiau gradd yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru. Mae'r wobr nesa ar gyfer addysg a hyfforddiant, ac enillydd y wobr yw Daniel Sweet. Defnyddiodd Daniel ei sgiliau yn y Gymraeg i roi gwybod i'r adran ehangach a'r staff yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro sut i ymgorffori'r Gymraeg yn eu sesiynau, gan brofi i fod yn llys genad dwyieithog ar gyfer y coleg. Wrth astudio ar ei gwrs tar, Ysgwyddodd Daniel gyfrifoldeb ychwanegol am arwain cyrsiau masnachol corff a phaent moduron gan feithrin cysylltiadau â diwydiant a chreu ethos tîm gwych. Da iawn. Y wobr nesa yw'r wobr peirianneg, a'r enillydd yw Greg Jeffreys. Gadawodd Greg yrfa ym maes radiograffeg i ofalu am ei ddau blentyn bach a dechreuodd astudio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ar gwrs Diploma Estynedig Lefel Tri mewn Peirianneg. Mae Greg wedi ymrwymo'n llwyr i'w astudiaethau gan ennill anrhydedd a pharhau i gwblhau arholiadau yn ystod y cyfnod clo a hefyd gweithio ar y rheng flaen fel rhan o dîm tracio ac olrhain Gwasanaeth Iechyd Gwladol Cymru. Y wobr nesaf yw'r wobr Saesneg ar gyfer siaradwyr ieithoedd eraill, a'r enillydd yw Amir Mohamed Ali Zada. Llynedd, ochr yn ochr â chyflawni a gwneud cynnydd yn ei astudiaethau isol, sefydlodd ac arweiniodd Amir grŵp i gasglu rhoddion ar gyfer apêl bocsys esgidiau'r Nadolig. Daeth yn rheolwr y prosiect, gan dderbyn rhoddion gan grwpiau ar draws y coleg a goruchwylio'r gwaith cyfan. Y wobr nesa yw'r wobr Trin Gwallt a'r enillydd yw Katie Williams. Mae Katie yn fyfyrwraig ragorol gan gwblhau ei holl waith ysgrifenedig ar amser neu cyn y dyddiad cyflwyno a rhagori yn ei holl waith ymarferol i safon uchel iawn. Mae Katie nawr yn symud ymlaen yng Ngholeg Caerdydd ar Fro i'r cwrs Trin Gwallt Uwch NVQ3. A'r wobr nesa yw'r wobr Iechyd a Gofal. A'r enillydd yw Jessica Hall Enillodd Jessica raddau rhagorol yn ei phrif gymhwyster a hefyd Sgiliau Hanfodol Lefel Tri a Bagloriaeth Uwch Cymru. Erbyn hyn mae Jessica ym Mhrifysgol Caerdydd yn astudio i fod yn Ymarferydd Adran Lawdriniaethau ac mae'n siŵr o gyflawni ei nod. Pob lwc Jessica. Y wobr nesa yw'r wobr Lletygarwch ac Arlwyo a'r enillydd eleni yw Ieuan Jones. Am yr ail flwyddyn yn olynol mae Ieuan wedi profi i fod yn fyfyriwr eithriadol yn yr adran Lletygarwch ac Arlwyo. Cynrychiolodd Ieuan Goleg Caerdydd a'r Fro a Chymru yn Olympiad y Cogyddion Ifanc yn India yn ugain ugain ac enillodd y categori pwdin gorau. Dysgwr rhagorol a chwrtais sydd wedi rhoi Cymru a Choleg Caerdydd a'r Fro ar fap y byd. Gwych! Y wobr nesa yw'r wobr Technoleg Gwybodaeth a'r enillydd yw Morgan McNeil. Cynrychiolodd Morgan Gymru yn rowndiau terfynol WorldSkills UK ac mae'n edrych yn debygol iawn y caiff ei ddewis yn aelod o dîm y Deyrnas Unedig ar gyfer rowndiau terfynol nesaf WorldSkills yn Shanghai. yn un o ddim ond pedwar o bobl allan o'r miloedd o ymgeiswyr i gael eu dewis ar gyfer prentisiaeth gradd gyda chwmni gwasanaethau ariannol mawr, mae Morgan yn dal i ddod i Goleg Caerdydd a'r Fro ar gyfer ei hyfforddiant WorldSkills ac mae'n ysbrydoliaeth i fyfyrwyr technoleg gwybodaeth eraill. Y wobr nesaf yw'r wobr Celfyddydau Perfformio. ac enillydd y Wobr Celfyddyd y Perfformio yw Matthew Williams. Dechreuodd Matthew gyda darpariaeth ALS gan symud ymlaen yn llwyddiannus o lefel 2 i lefel 3. Mae gan Matthew dalent wych a hefyd mae wedi dangos ymrwymiad ac ymroddiad diwiro i'w astudiaethau gan ennill anrhydedd yn ei waith ymarferol. Y wobr nesaf yw'r wobr Paratoi ar gyfer Gwaith, Bywyd a Dysgu, a'r enillydd yw Lauren Burns. Dechreuodd Lauren yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ar lefel Mynediad, gan symud ymlaen i Lefel Un ac wedyn sicrhau lle ar brosiect Search gyda Phrifysgol Caerdydd. Erbyn hyn mae Lauren yn dilyn prentisiaeth gyda Thal fel derbynnydd mewn meddygfa, swydd y gwnaeth gais amdani a chael cyfweliad heb unrhyw gefnogaeth ychwanegol. Mae'r wobr nesaf ar gyfer Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus. Enillydd y wobr eleni yw Jack Pascoe. Astudiodd Jack BTEC Level 3 mewn Chwaraeon a Rhagoriaeth a sefydlodd ei hun yn fuan iawn yn yr Academi Bêl Droed, gan ddod yn gapten yr Academi mewn dim o dro. Mae Jack wedi symud ymlaen i ennill ysgoloriaeth lawn i Goleg Casper, lle mae nawr yn hyfforddi yn Wyoming yn yr Unol Daleithiau. Mae'r wobr nesa ar gyfer teithio a thwristiaeth. Enillydd y wobr teithio a thwristiaeth yw Laura Colley. Mae Laura yn fyfyrwraig aeddfed a gwblhaodd ei hastudiaethau ochr yn ochr â'i hymrwymiad i'w mab fel rhiant sengl. Mae Laura yn hynod ymroddedig i'w hastudiaethau gan ennill anrhydedd yn ei holl fodiwlau drwy gydol y cwrs a dangos rhagoriaeth ym mhob prosiect mae wedi gwblhau. Da iawn Laura. A dyna ddiwedd ar wobrau'r Cwricwlwm ar gyfer Ugen Ugen. Da iawn i holl enillwyr y gwobrau. Rydyn ni nawr yn symud ymlaen at y gwobrau trawsgolegol, lle rydyn ni'n dathlu'r dysgwyr sydd wedi cael eu dewis am eu cyflawniadau eithriadol, am oresgyn rhwystrau ac am greu cymuned bositif i bawb yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Rydw i am drosglwyddo'r awenau nawr i dîm gweithredol Coleg Caerdydd a'r Fro i gyflwyno'r gyfres nesaf o wobrau. Yn ymuno â mi i ddechrau, mae Emil Evans, Is-Bennaeth. Mae'n hyfryd cael ymuno â chi gyd heno ar gyfer ein gwobrau blynyddol. Y wobr gyntaf yw'r wobr Oedolion a Chymuned. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn gweithio gyda phartneriaid cymunedol ledled Caerdydd a'r Fro ac mae'n un o'r darparwyr mwyaf ar addysg oedolion yng Nghymru. A'r enillwyr yw... Jethro Kelleher a Louise Bailey. Mae Jethro a Louise wedi gwneud cynnydd gwych, gan gefnogi ei gilydd i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, dilyn cyrsiau dysgu teuluol newydd a chwblhau eu cyrsiau sgiliau sylfaenol. Mae wedi bod yn bleser gweld sut mae eu hyder wedi gwella ers i'w sgiliau ddatblygu a'r modelau rôl gwych ydyn nhw i'w plant. Y wobr nesaf yw'r Wobr Addysg Uwch. Mae Coleg Caerdydd a'r Fro yn gweithio gyda Rhwydwaith o Bartneriaid Prifysgol i gynnig amrywiaeth eang o gyrsiau addysg uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, a'r llynedd, dyfarnwyd ef fel y coleg cyntaf yng Nghymru a gael cymeradwyaeth y QAA i gynnig a dyfarnu ein darpariaeth addysg uwch ein hunain. A'r enillydd yw, Ian Lewis. Cwblhaodd Ian y cwrs trwydded City and Guilds ac wedyn symud ymlaen i'r rhaglen BSc. Gorffennodd Ian fel myfyriwr awyr ofod gorau Prifysgol Kingston yn ei flwyddyn raddio, allan o'r cyfanswm o 350 o fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig, Malaysia a Singapore. Rydw i'n awr am drosglwyddo ar awenau i'r Dirprwy Bennaeth Sharon James i gyflwyno'r gwobrau nesaf. Diolch, Emil. Mae'n bleser cael cyflwyno'r ddwy wobr nesaf heno. I ddechrau, y wobr prentisiaeth. Grŵp Coleg Caerdydd a'r Fro yw'r darparwr mwyaf ar brentisiaethau a rhaglenni hyfforddi yn y wlad, gan weithio gyda phartneriaid i gefnogi miloedd o brentisiaid yn yr yrfa o'u dewis. A'r enillydd yw... Mahima Khan. Yn cwblhau ei phrentisiaeth yn y Cynulliad Cenedlaethol, helpodd Mahima i gynllunio llaw lyfr Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru, mynechodd ddosbarthiadau ychwanegol i ddysgu Cymraeg, a chefnogodd gynllun prentisiaethau i genigen. Mae Mahima wedi cael caniatâd i gyflwyno sesiynau ymwybyddiaeth o ddiwylliant wythnosol i'w chyd-weithwyr a dod yn fodel rôl i'r gymuned du a lleiafrifoedd ethnig. Mae hefyd yn gyd-gadeirydd Rhwydwaith Cydraddoldeb Hil Ethnigrwydd a threftadaeth ddiwylliannol y Cynulliad. Y wobr nesaf yw'r Wobr Prentisiaeth Iau. Wedi ei lansio ym mis Medi 2001 ar bymtheg, mae rhaglen prentisiaeth iau arloesol Coleg Caerdydd ar Fru yn bartneriaeth rhwng y Coleg, Cyngor Caerdydd ac ysgolion lleol i gynnig llwybrau gyrfaoedd galwedigaethol i bobl ifanc rhwng pedair ar ddeg ac un ar bymtheg oed. Ar ennill i Dduw! Jacob Wyatt. O'r dechrau un, chwaraeodd Jacob ran lawn ym mhob agwedd ar y rhaglen. Llwyddodd Jacob i gwblhau ei raglen Prentisiaeth Iau a Tygau Mathemateg a Saesneg. Ac mae wedi symud ymlaen bellach i gwrs Saer Coed ôl un ar bymtheg ac mae ei ffocws ar ddilyn gyrfa lwyddiannus yn y diwydiant adeiladu. I gyflwyno'r ddwy wobr nesaf, mae'n bleser cael croesawu'r Is-bennaeth Richard Pugsley. Diolch Sharon, a llongyfarchiadau i'n holl enillwyr ni hyd yma heno. Y wobr nesa yw'r wobr Dysgwr Dwyieithog. Yn wobr newydd ar gyfer Ugen Ugen, mae'r wobr Dysgwr Dwyieithog yn cydnabod cyflawniad myfyriwr sy'n hyrwyddo'r Gymraeg ac sydd ag agwedd bositif tuag at ddysgu yn y Gymraeg a'r Saesneg. A'r enillydd yw... Catherine Titley. Dangosodd Catherine ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol i'w hastudiaethau dwyieithog yn ystod ei dwy flynedd ar y rhaglen BTEC Lefel 3 mewn chwaraeon. Ochr yn ochr â'i hastudiaethau, mae Catherine wedi bod yn hyfforddi a chystadlu mewn pêl-rwyd ar lefel genedlaethol, gan weithio hefyd gyda'r Urdd. Enillodd Catherine anrhydedd yn ei holl waith gan symud ymlaen i'r Brifysgol. Y wobr nesa' yw'r wobr ryngwladol. Mae gan Goleg Caerdydd a'r Fro broffil rhyngwladol nodedig sydd wedi tyfu o flwyddyn i flwyddyn, gan ddenu mwy a mwy o fyfyrwyr rhyngwladol a chreu partneriaethau newydd a chyffrous ym mhob cwr o'r byd. A'r enillydd yw, Nasser Saleh. Ymunodd Nasser ag Academi Saesneg Coleg Caerdydd a'r Fro ym mis Tachwedd 2019 gyda'i statws mewnfudo fel ceisiwr lloches. Nod Nasser oedd astudio ffiseg yn y brifysgol ond roedd rhaid iddo fe ennill cymhwyster IELTS cyn gwneud cais. Mae Nasser wedi cael statws ffoadur bellach ac, yn dilyn cyfweliad llwyddiannus gyda Phrifysgol Caerdydd, mae wedi cael cynnig lle i astudio ffiseg yno. Diolch, Richard. Gwobr nesaf y noson yw'r wobr Cyfraniad at Fywyd y Coleg, ac i gyflwyno hon, mae Prif Weithredwr y Coleg, Mike James. Mae gwobr nesaf y noson yn cael ei dyfarnu i fyfyrwraig sydd wedi bod yn llys genad ar ran y coleg, nid yn unig o ran ei chyflawniadau academaidd ond hefyd o ran ei hymrwymiad y tu allan i'w hastudiaethau. Enillydd y wobr Cyfraniad at Fywyd y Coleg yw Silviana Rizea. Dechreuodd Sylvie yng Ngholeg Caerdydd ar fro'r gwrs isol, gan symud ymlaen drwy ei hastudiaethau i gwblhau cymhwyster BTEC Lefel Tri mewn Technoleg Gwybodaeth. Drwy gydol ei hastudiaethau roedd Sylvie yn angerddol iawn am y coleg a daeth yn gynrychiolydd myfyrwyr brwdfrydig, llywodraethwr y myfyrwyr ac wedyn Swyddog Sabothol cyntaf y coleg. Mae Sylvie wedi hyrwyddo safbwyntiau'r myfyrwyr, ffurfio perthnasoedd positif â'r staff a chynrychioli Coleg Caerdydd ar fro gydag Estyn, Llywodraeth Cymru a'r diwydiant. a'r cyfan yn gwneud cyfraniad enfawr at fywyd y Coleg. Da iawn i holl enillwyr y Gwobrau Trawsgolegol. Rydyn ni'n symud ymlaen nawr at y Gwobrau Busnes a Phartneriaid ac i gyflwyno'r rhain, mae'n bleser cael cyflwyno Geraint Evans, Cadeirydd y Llywodraethwyr, a James Scory, Is-bennaeth. Mae'r gwobrau nesaf yn cael eu dyfarnu i gyflogwyr a phartneriaid y Coleg i gydnabod eu hymroddiad eithriadol i addysg a hyfforddiant. Mae'r wobr Busnes a Phartneriaid gyntaf yn mynd i. Sefydliad Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd Mae Sefydliad Cymunedol Dinas Caerdydd wedi bod yn bartner addysgol ers 2010, gan gyflwyno'r rhaglen BTEC Chwaraeon Lefel 3 gyda'r Sefydliad. Mae'r addysgu o safon uchel yn gyson ac mae'r gweithdrefnau sicrwydd ansawdd yn effeithiol bob amser, gyda'r cyfraddau cwblhau llwyddiannus yn bodloni neu'n rhagori ar gystadleuwyr cenedlaethol yn gyson. Enillydd nesaf y Gwobr Busnes a Phartneriaid yw Dow Silicones UK. Mae Dow Silicones wedi gwneud ymrwymiad sylweddol i ethos Coleg Caerdydd a'r Fro, gan sicrhau dylanwad yn y gymuned mae'n ei gwasanaethu, gweithredu'n gynhwysol wrth gefnogi rhaglen Prosiect Search, a bod yn ysbrydoledig yn ei brwdfrydedd a'i hegni i sicrhau bod y cyd-weithredu'n cael effaith barhaus bositif. Bydd manteision cymdeithasol ac economaidd y cyd-weithredu'n arwain at effaith gynaliadwy barhaus ar draws y rhanbarth. Enillydd nesaf y Gwobrau Busnes a Phartneriaid yw Canolfan Ganser Felindre. Mewn partneriaeth â Choleg Caerdydd a'r Fro ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, sefydlodd Canolfan Ganser Felindre brosiect arloesol yn darparu gwybodaeth addysgol am amwybyddiaeth o ganser, Covid 19 a phroblemau iechyd eraill i fyfyrwyr isol. Doctor Seema Arif oedd yn arwain y prosiect gan sicrhau cyllid ar gyfer y pedair blynedd diwethaf i sicrhau bod gwybodaeth iechyd yn cael ei hymgorffori yn y cwricwlwm isol a'i rhannu mewn amrywiaeth o leoliadau drwy waith allgymorth yn y gymuned ledled Cymru. Enillydd y Wobr Busnes a Phartneriaid olaf yw Grŵp Addysg Yi Jin. Ers ffurfio partneriaeth gyda Grŵp Addysg Yi Jin yn 2017, mae Coleg Caerdydd a'r Fro wedi agor tri choleg yn China, Shanghai, Jiangsu a Pinghu. Gyda Yi Jin yn cydweithio ag ef, gobaith Coleg Caerdydd a'r Fro yw agor pedwerydd coleg yn gynnar yn 2021. Mae'r niferoedd yn cynyddu bob blwyddyn ac mae'n llwybr gwych i fyfyrwyr rhyngwladol posib i Goleg Caerdydd a'r Fro a system addysg uwch y Deyrnas Unedig. Rydyn ni'n cyrraedd gwobrau olaf y noson nawr gan ddechrau gyda gwobrau'r cyn-fyfyrwyr. I gyflwyno'r gwobrau yma, fe hoffwn i groesawu Kay Martin, y pennaeth. Mae enillwyr y gwobrau i gyn-fyfyrwyr yn fyfyrwyr oedd yn arfer astudio yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro ac sydd wedi disgleirio yn eu gyrfaoedd a'u cymuned. A'r cyntaf o enillwyr y gwobrau cyn-fyfyrwyr yw. Cameron Paterson. Wrth astudio cwrs Safon Uwch yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro, cefnogodd Cameron, sy'n siarad Mandarin yn rhugl, raglenni haf Tsieineaidd Coleg Caerdydd a'r Fro. Ar ôl graddio o'r brifysgol, ymunodd Cameron â Choleg Caerdydd a'r Fro fel arbenigwr Tsieineaidd. Mynychodd Cameron seremoni agoriadol gyntaf Coleg Caerdydd a'r Fro Shanghai, gan gysylltu â Llywodraethau Cymru a Tsieina a gyda Grŵp Addysg Yijin a chefnogi'r coleg i oruchwylio agor dau goleg newydd yn Shangzhou a Pinghu. Ail enillydd y gwobrau cyn-fyfyrwyr yw Stacey Williams. Ar ôl ennill gwobr yn sioe diwedd blwyddyn gwallt a harddwch avant-garde Coleg Caerdydd a'r Fro, aeth Stacey ymlaen i ddilyn cwrs addysg uwch mewn celfyddydau a cholur theatrig. Ers cwblhau ei hastudiaethau, mae Stacey wedi blygu gyrfa lwyddiannus yn gweithio ar sioeau sydd wedi eu henwebu am wobrau BAFTA, yn ogystal â chyfraniad ffilmiau annibynnol a pherfformiadau theatr niferus, gan gynnwys Les Miserables a Zombie Walk. Ac enillydd olaf y gwobrau i gyn-fyfyrwyr yw Siân Lewis. Siân yw Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru ac arferai arwain Menter Caerdydd. Daeth sefydliad Mycoleg Caerdydd a'r Fro yn falch o fod yn cyd-weithio mewn partneriaeth â nhw. Mae Gyrfa Siân wedi cynnwys hyrwyddo'r iaith Gymraeg a chyfleoedd i bobl ifanc a chymunedau ledled y wlad. Eleni, trafododd Siân ei siwrne yn symud mlaen i'r coleg i astudio cwrs BTEC mewn busnes ar ôl methu pob un ond un lefel O. Mae'n siarad yn angerddol am werth addysg bellach a'r rôl mae'n ei chwarae i lawer i ailddanio'u cyswllt ag addysg a chefnogi cynnydd. Diolch Siân. Diolch Kay, a da iawn i holl enillwyr Gwobrau'r Cyn-fyfyrwyr. Mae'n bleser nawr croesawu'r Prif Weithredwr, Mike James, i gyflwyno gwobr olaf y noson. I ddechrau, llongyfarchiadau enfawr i'n holl enillwyr ni heno. Y wobr olaf heno yw gwobr Dysgwr Cyffredinol y Flwyddyn, ac mae enw'r enillydd wedi bod yn gyfrinach fawr tan heno. Mae cymaint o enillwyr anhygoel a theilwng wedi bod heno ac mae hynny'n gwneud y gwaith o ddewis Dysgwr Cyffredinol y Flwyddyn yn eithriadol o galed. Mae pawb yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro yn hynod falch o bob un ohonoch chi ond mae un dysgwr wedi bod yn gwbl arbennig eleni. Nid yn unig yn dangos ymrwymiad ac ymroddiad i'w astudiaethau ond hefyd yn cynrychioli'r coleg a'r wlad ar lwyfan y byd ac yn profi ei hun fel y gorau yn y byd am yr hyn mae'n ei wneud. Mae hynny'n datgelu'n syth pwy yw e, felly, heb oedi pellach, enillydd gwobr Dysgwr Cyffredinol y Flwyddyn yw Ieuan Jones. A dyna ni am heno. Mae wedi bod yn wych cael ymuno â chi ar gyfer y dathliad arbennig yma o Wobrau Blynyddol Coleg Caerdydd ar Fro a gobeitho'ch bod chi gyd wedi mwynhau gwylio. Plîs rhannwch eich straeon, eich lluniau a'ch llongyfarchion gyda ni yn Sgwrs y Digwyddiad neu ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnod CAVC Awards 2020. Diolch unwaith eto am ymuno â ni, plîs rhannwch y fideo yma gyda'ch teulu a'ch ffrindiau sydd wedi methu gwylio heno. Diolch yn fawr iawn a nos da!